Сәлам дуслар, сез Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы мин гамажларымны салдым. Ә халык санамышларына шансаң, Роберт гамажларын сала икән, дөньяга яз килә.
Дүшәмбедә Восточный космодромы төзелеше генераль подрядчысы Казан төзелеш оешмасы офисына УБЭП һәм тикшерү комитеты тикшерүчеләре килде. Рәсми сәбәп, миллиард ярым сумлык салым түләмәү сәбәпле ачылган җинаять эше. Экономияләгәннәр, ярар, кем белән булмас бу хәл.
Казан, Стамбул самолетының дүшәмбедә җирдән күтәрелгәч шасси ябылмаган, нәтиҗәдә очкыч Казан өстеннән әйләнгән-әйләнгән дә Мәскәүгә очкан. Анда пассажирларны башка самолетка утыртып Төркиягә җибәргәннәр. Очкычка билет алынган, бер кап тәмәке дә мишәйт итмәс иде андый чакта.
Путин аңа тагын ике срокка президент булып сайланырга рөхсәт итүче законны имзалады. Язмышыңны үзеңнең хәл итәсең килсә, лайк куй.
КХЛның Көнчыгыш конференциясе финалы кайнар яңалыкларга бай булды. Казанда узган сериядәге икенче матчтан соң Омск командасы капитаны Емелинны авыр хәлдә дәваханәгә китертәләр һәм монда башланды. Әле наркотиклар диләр, әле алкоголь, допинг, әле бавыр күчертеп утырту. Нәтиҗәдә, аны Мәскәүгә алып китәләр. Татарстанның эчке эшләр министры соңрак наркотиклар куллану турында эш ачкан. Кыскасы, бу хәл ни белән тәмамланыр, билгесез. Уенчыга сәламәтлек телибез.
Татарстан Республикасы мөселманнар диния нәзарәтендә Рамазан аенда унөченче апрельдән уникенче майга кадәр кояш баегач, ковидтан вакцина кадатырга тәкъдим иткәннәр. Шәһәр йокыга тала, туклану урыннары эшли башлый, вакцинация башлана.
Әфганстанда татар милләтеннән икәнлекне күрсәтеп була торган паспортлар бирә башлаганнар. 2021 елның мартында ил хөкүмәте президент ярдәме белән гражданлык паспортларына татар милләтен керткән. Беләсеңме, бу менә вкладышларны мишәрләр уйлап чыгарган. Нинди мишәрләр?
Әфганстан мишәрләре. Только алар цыкылдамый, ә тыр-тыр-тыр-тыр-тыртылдый.
Татарстанда Алабуга районы башлыгы коронавирустан прививка ясатканын видеога төшереп, Инстаграмга урнаштырган һәм башка кешегә тапшырып челлендж башлаган. Әйе, челлендж әйе вакцинация турында. Район администрацияләре буенча Пол это лава уенын башламагач та рәхмәт инде. Гүзәл, менә Алабуганың кайбер подъездларына күз салсаң, анда вакцинацияне хайран кеше ясаткан. Татарстанның инвестицион үсеш агентлыгы ролик әзерләгән. Аннан аңлашылганча, килешүдә инвестор имзасын алу өчен аның каршында бераз биергә кирәк. Ә чынлыкта инвестор теләсә нәрсәгә имзасын куярга әзер ахры. Агентлык хезмәткәрләренең биюен генә карарга мәҗбүр итмәсеннәр инде.
Россия Федерациясе опер штабы ковид аркасында Төркиягә очышларны туктату мәсьәләсен хәл итәчәк. Роспотребнадзор мәгълүматы буенча, яңа штамнар нәкъ менә шуннан кайтартылган. Юк, теге самолет Төркиягә башка сәбәп аркасында очарга теләмәгән.
Казанда мөселман хатын-кызлары өчен пилонда биергә өйрәтә торган Россиядә беренче мәктәп ачылган. Анда ир кешеләргә керү тыелган, дәресләр вакытында тәрәзәләр ябыла, дәресләр видеога төшерелми. Гүзәл, план бар. Анда бит ир-атларны кертмиләр, әйме? Син барып кил дә, соңыннан миңа сөйләрсең барысын да.
Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Ә бүген, уникенче апрель, димәк, барчагызны да Космонавтика көне белән котлыйбыз. Восток ракетасы галәмгә юл тота. Тукта, тукта, тукта, тукта, тукта, тукта. Күрәсезме, җир тирәли әйләнә. Тукта, тукта, тукта, тукта, тукта, дим. Күрәсезме, ТССР аша уза. Сәламнәр җиткерә. Тәскирә апа, сәлам, сәлам, кайтасыңмы бүген? Юк. Тукта, тукта, тукта, тукта, тукта. Күрәсезме, э, Саратов янында э, туктады. Китеп төште. Менә кешеләр тарала башлады икән. Барыгыз, өйгә кайтыгыз.
Барыгыз.
Әйе, әйе, бүген 60 еллыгы.